ah him come say and dem no too get minute for me say dem just have fifteen minutes for me i Okay. say no wahala na Ah, fifteen plenty minutes minutes o. ah ah na him i call my manager i call everybody oya let's go to ibadan three of us na him we enter ibadan we lodge ourselves so early in the morning the show na four o early in the morning ten am na him we go the venue go dey arrange with them so that they no go forget us say Oh we boy, go perform here. if we go pap ah we no- if we no perform something go happen o so we dey follow dem down as dem dey say make we no carry speaker we say we go carry am make una dey know say Aw. so that if una Omo wan see the hustle. uh, so that if una wan chop people eyes in the course of the show una go remember say these were part of those people that Yes. organize the show Yes. so as we finish we finish around one thirty two set up so the show suppose start for we go back hotel me i no gree sit down for hotel i comot i leave my managers for hotel dey dey baff three o'clock me i don come sit down dey come meet me three thirty four o'clock i enter the stage the hype man wey suppose host the show no come come. ha You still dey Lagos? You never come Ibadan? e no come come ibadan so there be two Okay. the main hype man no come Okay. the supporting hype man come, Come. four uh, four hours later wey i don start the show so him come eight o'clock so and me you don start. me i don do four hours on top stage i don see Somebody wey suppose do fifteen minutes. fifteen minutes just fifteen one and five i do four hours after i don do four hours after the guy enter stage eight o'clock Yes. like eight ten not even up to eight ten na im all the crowd begin to dey stone pure water say make dem go bring that Ooh, bring you bring back. tobi shank back go and bring tobi shank back ah as at that period ah na im that na we sef come think am say yes we are here we are in the Una don building arrive. Una So- don arrive. so as at that period i come talk say ah

As dem dey ask am, he dey shut up say instead of you to tell dem say ah na Malice in the building, he no just wan come out now so that dem go calm. You dey prep ground so something of that as I enter back na I tell dem say I just go follow na Malice talk finish na he dey shout say na Malice say make dem calm down say he dey come out ah na everybody just calm down back then that is how I did the show after the show na Malice started asking who is this guy na so I hmm. become na Malice hype man. What? I become a Mali hype man for 2019. Yes. He begin to carry me go show, they give me money. Yes.

because if I sing fireboy now you go know say na fireboy. Okay. So I come begin to dey put my lamba for beat so that they go mix am so that anybody wey talk anything like that anywhere mm. they go know they say. They say take am from you. He take am from me awesome. so make you no for loss na why wow. I start. Wow and then we go talk about run this town before we talk about updates the boy dey everywhere now uh, TikTok Instagram every social media platform you no go fit miss am to be shank and yeah the manager don dey follow me up you don dey see all the videos but you know i'm a love you dey see am o and you don update me. yes and now you go fit send any question wey you wan ask am i like when people get genuine kind of story the background of how they dey come how how they don arrive and where they dey now you see everybody dey shout about toby shank toby shank but now make i also ask you where the inspiration for this run this town take show i understand you bin dey run unilag and later i come look am like say okay no i gats really really run the whole town tell me when uh, the the birth of that song uh run this town i i if you check my kind of song i'm this type of person i no believe say anybody get the audacity to define you hmm. you na you go define yourself whether fat thin tall rich poor no matter how it is na you be the architect of your life na you still dey run the town of your life see whatever people tell you say ah as at that period of time dem dey say i dey make noise when i dey hype some Yes. talk say i no look like hype man say why hype man no go get big stature naturally i suppose fat big Get so that when power, i dey get chest. when i dey when i dey fly for stage everything go dey fly with me you know but run this town basically where i get am from be say no matter how you are just appreciate when there is life there is hope you are one of one Nobody nobody can do it like you. Nobody fit do am the way you dey do am except they just wan imitate. So no matter what it is, you fat, you small, you short, you thin, you no get money, you get money, na you still dey run this town. When there is life, there is hope. So run your town, you know. All right, Lagos. Somebody said, Church, I cannot believe this guy is on spotlight. You best believe, darling. You know how they run spotlights. We they gather from even across Africa.

you dey work with uh official rage this guy this guy he don he don try for me e chop with even if i no give am anything this guy dey always come through because he believe in the boy so rage shout out to you anywhere you are my brother much love you know rage don blow be that they go begin dey look for rage now okay yes yes i see you we dey live we dey stream on facebook so make you drop your questions dem uh, so that i must make sure say i read them out somebody don already reach out he say please tell me uh, are you still doing hype and uh, do you train people Uh, basically, I don't know. I I, I want to speak English, but we can. No, we make can- you we speak can- pidgin. eh-heh. Mhm. Wetin happen be say um

wey other hype men go carry am talk talk talk before you know e don lost you no know who get am i go don put am. so you dey assemble them together dey put them together uh, to fit make am like put your signature on them. yes that is why the kind of sound i do is called afro hype. afro hype all right make i also see this one cheche whoa blow my mind you bring tori shang here for tiktok man the guy dey fire and you know you know say na spotlight we dey and they must always show up okay cheche thank you so much put the phone line on we wan follow am yarn una go follow am yarn but make i also read more messages on top um, uh, facebook na hi facebook family a whole community for there we hail una david bassi make it drop small make we feel am here e go drop uh, nice one cheche uh, mr toby sheng when you dey add oh no no no this one dey add for girlfriend no e never reach like that person wey just start na na na

I wan drop run this town video first. okay So if I don't drop run this town, I go drop. e all come be this. like say you come dey starve people why make i even ask you why run this time video never drop till now you wan make we create video by ourselves by now e be like say the concept go come be to gather all the video wey people don do already whether they run the town I dey I dey I dey think am o because some of the videos I go actually message Videos some don of yapa. some of those people I go message them say I want to shoot o yeah let's

eh money dey everywhere eh make una give us updates everybody now updates eh make una give us updates oya run follow me now we dey run this town now we dey run this town just few michaels wazobi and i we dey run am na we dey run am o so we dey check am. Nice one. Thank you so much. Thank you so much, Toby Shang, in the building. I will go still run this town, but I get more more messages. Now, make we move on to some other things wey we got to talk about uh, uh, from um, the songs down wey be say you don do already yeah. wey come out you dey plan to like do maybe an ep or something or album you know maybe some people go don dey call you for phone dey tell you things yeah or maybe uh, na manager now i get i get majorly i don drop one ep last year yes

and we dey here to work say make sure say we run am with you yes, thanks sir. boss lady for giving us this opportunity to have a great uh, personality wey dey in our midst tobi sheng brother you're highly welcome you really make sense your vibe and they say they love you Thank you. okay man they're not rich tobi sheng in the building i be student of unilago i hail oh yeah na right. greatest akokite i see una see una see una all right boss lady tobi is the future of nigeria

Eh, okay. To be sharing plan that for time I, I actually go chop amala before i come back i mean i come sleep as i just come back i just hear say ah the show don finish e pain me Ah. i dey there now Okay, I know hear Return wetin me. Toby Sheng talks about. I believe una hear am. Toby Sheng, make we talk about hype. And now, what the, the the business of hype. Yes, I need to call am the business of hype because it don't become a thing. e don become where boys now sef dey you know Dem dey hustle. una need to give us update money dey this hype eh Make una give us update. Oh! Tobi Shey give us update on this hype matter e come be like say una dey disguise but una dey pack for there but make i no lie for you e don tey wey i don dey give update since 2019 i don dey give update about this hype in fact uh, because Immediately wey I meet Naira Marley, you know say people no dey like pay hype man. They go dey Yes. tell you say they wan give you platform, they wan expose you to the world. They get budget for everything except hype man. So ma- ma- majorly at the beginning they no dey pay me. So na my association with Naira Marley as at that period wey they don talk say ah this one na Naira Marley hype man oh, and e get some kind money wey Naira Marley don give me wey be say if you invite me for show wey you no dey give me money hmm. ah, i go dey use that one dey hold body till the one wey go pay me go come so after that period wey i get association with naira marley i do school of hype to be shank school of hype oh really yes i have over twenty students wey come wey dey learn this hype na na now you come dey give me update no i just dey na why i dey tell you say e don tey wey i don dey give update okay but i never do the one of this year okay so uh, twenty nineteen as we do am a lot of people come we teach them the the way wey dem suppose to dey relate with crowd you know some people go talk say if you don make noise you will die i mean you see that crowd wey you talk say dem go die na dem go use stone break your head first But but because but, but Maku reason Africa, the business of hype from Nigeria to Africa, A- and I don't want to talk about the world at large. okay uh, the the the business of hype now be say hype men now you pay them o you no pay them o they go Yes. still make their money Hmm. i mean we get wetin we go talk wey be say even you wey be say we we get money pass you go still give us money you, you see happiness is free yes and me i feel say hype men now they don come to the realization i talk one thing long ago say if you be artist if you just go club just go gbadun yes just listen to the hype man listen to the vibe yes you fit make song out of the vibe we have been we don dey waste vibe for years we go just go club go dey mm, go dey go and and you know song na about vibe if you don get Yes. the vibe you can fix the una lyrics una sure say e be like say una don drop plenty updates wey artists wey come the club say they don don copy go they out don chop updates they don chop because no matter how you stay on the mic for four five hours you sometimes now you know i have over just this this year over twenty uh, hype jam wey i don record yes sometimes if i dey hype i dey do mistake dey talk some of them i just chop am back because i as i period wey me i never know the eye business yes. i go just dey drop vibe anyhow they go vibe dey loss and people dey pick am they don they dey pick am and if they don pick am now if you come come out say ah is my you, and you know the way it works now mm. na person wey use am blow na him yes, matter person yes. wey first talk am no be wetin we wan chop yes. na person wey dem dey chop am like eh. so now everybody should be conscious of their material you mm. understand mm. even mm. though ah, you, intellectual property yes oh. be conscious of your material because no eye wey you wan defend yourself say na you first talk am yes because most of some of the things wey i talk if you see sometimes some of them no dey hear am from me direct mm. another person go hear am from me they go hear am from that other person wey hear am from me another, another person, person go hear am from that one another so by the time wey one come go use am wey you wey be say na you start am come come this one go talk say he no hear am for you this one sef go say you see say you don dey talk uh -huh. na so, that loss be that now your intellectual property make you dey try to dey you know put mm. am for jam so make that make you dey update yourself make you dey put am eh, somewhere uh, so that you no go dey outdated. Aye. Uh-huh. Lagos is still there. Cheche is true. Money that is Lagos. May they give us updates. Oh, okay. A nice song. I love it. I love it. I love it. Thank you so much. Please drop um contact. Okay. Uh, Chicha, I love you, what you're doing in Wazoba. Thank you so much. Toby Sheng, you are a talented

Oshie, we go fill am one more and then I go open the phone line for you to hail am. Okay, make we just pick few calls. I read more, a few messages and the rest you go see am for Instagram. Okay, eh, because money dey Lagos. Eh, make, make una give us update. update. Uh. Hello. alone make una dey give us update make we sef belong you understand that kind thing thank you so much for facebook family we dey stream live for there if you know say you wan see im face directly go on top facebook you go see am there now for the messages wey you dey send in i go make sure say i read am i see this one from london Chai, money dey wazobia, cheche give us update. ASAP. I been no dey talk that kind thing o. Money dey town, bring am here. Na na wazobia go help you calculate the update, okay? Hi, Toby Sheng, I'm in love with you, okay? Thank you. Uh, guy, your vibe is high. Thank you. Toby Sheng, kudos to you. And so many people sending respect and love. Toby Sheng, are you in a relationship? See question. o. Eh? Give you them- know give now them the updates. question the, the answer dey simple you know tobi Mm. shang is for everybody you know already that pretty ladies love tobi shang so me i Okay. dey for una if una dey for me and i know It's- say una dey for It's me okay. He doesn't really want to, to be in one place, so it's for everybody. no i dey one place I and don't know what he's and na saying. with all of una i dey with All right, he's with- he there one place, but he there with all of us. Yes. Well done. Make we see who there were phone line and Toby Shang in the building. Who they there?

Greatest gbogbo. gbogbo Na still dey run this town. na we still dey run the town man na we dey run am. una get mouth somebody say love you toby thank you for making us proud okay people wey dey watch on facebook live cheche read more messages on facebook i go read am when we come back e go be time to wrap up toby in the building.

Mona, no worry, everything go fall in place. You get me? Yes. Because majorly as we dey like this, hmm, we are a moving train. Oh, you understand? Nobody fit stop us. I swear down. Toby Sheng, your face show well well for you and it shine. Oh, okay. Uh, Biko, what's his handle, Cheche? Uh, sending love from the US. e go tell you before e comot from here now alright so be sharing how you dey take relax ever dey get time because if no be hype dey drag you go uh, they go dey you dey perform from one place to another uh, tell me you dey ever get time to relax how you dey take relax Majorly o na back to back o but then uh, sometimes I go just off my phone so that I go fit sleep. You yes get me? because e gats Because- offer Because as as my dm dey like that i dey always talk You am that never- is why i dey always celebrate women my Yes. my my female fan base is alarming i like there plenty there pl- if i open that phone now i go don see like hundred videos na we manager dey go run don this tire town now now manager you don tire be pele. me i go just check am comot na him go dey do the thing you know, you know. Aye, well done, well done, go easy. Uh, but you get any? i- Imagine say you know the hype.

Dis place now, you see the way people dey call in, dem go don dey ask for your account number, dem go dey give you money all the time. Me, I wan dey Wazobia Tobi too, say make I why dey collect why you updates. come dey jump am You know say if you no be Wazobia, you no fit be like Wazobia, so me, I wan give dey give here. dem update give dem update Na make why I dem dey tell hear. them say shey Wazobia na your mate. I swear, all Lagos, you know the vibe just dey very natural and

for run this town or abi you just flow. run that run this town me i go tell you um, it is na na organic work. yes i, I really wan know. because run this town i i record run this town when i go studio when i collect the beat. yes. na one take i no e no be like song wey be say i go stop as i carry the headset for head. yes. i sing am once the way wey you dey hear am so. Mm. and the guy mix am immediately big shout out to Arians B he mix am immediately then he send am to me that same day na him I put am for TikTok that same day then the next hey. day na him I tell my distributor say this song na banger release this song that is December seventeen so, but I no come promote the song because as of December I have because of mm, mm, mm yes, mm, yes, plenty all other those waka, plenty yeah. other one yeah so

every day na im new challenge dey come Yeah, for where people we stand begin dey do because me different, now different me things. now no be me put the direction say you must do it like this Yes. i just i just drop song i just sit down dey look so people begin dey create different ideas original ideas to fit dey run this town To as run long the as you dey town. run the town of course no matter see na wetin i dey tell people nobody fit define who you are na only Wow. god fit define you so Na you still dey run the town no matter how it is, you know. Omo, thank you so much, Toby Shank. Say you come inside the building. Of course, now here it dey happen. We dey run our own town over here. Uh, Cheche, thank you for bringing him. Please let him give us updates on how to follow him. Cheche, your skin is glowing. You already know. Now the updates be that Toby Shank in the Yes. building. I just joined. I'm sorry. It go, it go soon cut out now because uh, we don't dey here. They talk things. Toby Shank, where where you come from originally in Lagos? somebody dey ask okay you like where i grew for up from lagos yes ah me i be surulere boy o eyan Aye. eyan wheezy you get me? okay okay na their gang be that ah to your voice aremo valley thank you so much thank you so much thank you for every single person wey dey here and where the people go follow you i know say the song dey out people go fit stream from anywhere at all Yeah. do their own organic challenge as they like and then uh, tell them for people where they ask say they never still follow you where they go follow you on social media platform okay normally una go follow me but then na two jam i get o more na no forget update with naira no na marley no go run town forget Ehen, more na no go run town forget update because i don drop update with naira marley too e dey all platform already but then we are pushing the two at the same time so if you wan follow me very simple on all platform

Ah, na You person- get? na person wey show you way na him be your best friend. na- Aye, na Naira Marley be na my best Naira friend. Marley. So na so. Oh my goodness. Oh, so touchy. I like that. Now the person will show you way. Now Yes, him be sir. your best friend. Yes, Naira sir. Marley. So many people where you don't truly, truly give updates. So many people where you don't show me. Now that same seat where you sit down now where our guy, the dancer, Lil Smart, be also been sit down. They talk about Naira Marley like this. Yes, so see, The Naira Marley you know is different from the Naira Marley I know. Just take that one. Ouch. No worry. You get deserve one. high five from afar for that. Well done, Toby Shea. Thank you. Well done. And continue to dey give us updates. It- We love you big. And of course, for the people where they listen, also pay attention. You go fit catch the recap of this segment on top Facebook, YouTube, Wazobia FM. Catch us everywhere.